Five golden rules for all English learner sap tawng thiam duh tak zet tena an zawm tur dan panga te chu pakhatna relax and speak slowly hahdam takin leh zawi muangin tawng ang che. Sap chunga tawng tur chuan kan hahdam hmasak a tul fo mai. Nervous chung leh sawi sual hlau zek zek chung chuan kan duh ang thal in kan sawi thei lo vang. A hmasa ber kan tih tur chu hahdam taka awm phawt a ni e. Mi tute emaw rang tak leh nal tak maia sap tawngah an han dak zar zar mai hi chuan sap tawng hi an thiam hmel bik hliah hliah i lo ti ve thin a maw chu. Mahse keini erawh chu tawng ran tum kher lo vela a tha ber e. Tawng ran vanga tawng thiam kan ni lo va. Kan sawi tum tak kan sawi a, a ngaithlatuten kan sawi an hriat thiam phawt chuan ṭawng muang deuh mai la ṭawng thiam kan ni tho a ni. Radio-a FM channel hrang hrang ka ngaithla ve fo ṭhin a. Sap hla play hunah Mizo nula leh tlangvarin sap ṭawng ngeiin thu ṭul an puang ṭhin a, an lam nalhin sap ṭawng pawh an thiam na rawh e. Amaherawhchu harsatna awm ta chu duh aiin an ṭawng rang lutuk hret ṭhin. An thusawi awmzia ka hre hman meuh thin lo. Tawng ran kan tum luatah kan duh anga chiangin thu kan sawi lo theih phah a ni. Chuvang chuan kan hriatthiam tlan zawk theihna tur leh fiah fel fai taka kan tawng theih nan zawi muang deuh zawk pawha kan tawng a tha mai e. Number two, Speak and learn English everyday. Nitin sap tawng zir thin ang che. Kan sawi thin, kan sawi nawn leh dawn. Tawng zirnaah hian zirtawp ni a awm thei lo ve. Zirtawp zanah meuh pawh zirtawp tih awm lovin lo zir zel ang che. Zawhna tlang lawm ber mai pakhat chu sap tawng thiam dan awlsam ber hi enge tih hi ni fo thin. A chhana chu sap tawng thiam dan awlsam ber chu. Tei rei peihna ni chunga nitin a sap tawng zir fan fan a ni mai e. I sap tawng thiam sa te pawh kha a taka hman tum zel ang che. A thu a hriat teuh a, a taka hman thiam leh si loh chu kung fu style za chuang hria in ti si a, mi tihna thi ka duh lo ve ti a, tumah in kung fu pui duh si lo ang vel a niang. Tawng hi nitin a taka hman ngei tura siam a ni angin i remchan dan ang zelin lo hmang lui zel la ka duhsak a che. Number three, Don't hesitate to make mistakes. A hmasa ber kan sawi thuak tawh tho kha a ni. Sawi sual hi lau reng reng suh ang che. A basa ngam thiam apiang an ni hlawh a ni mai. Tih sual, sawi sual ah man chawi a awm lo. Kan pianpui tawng pawh ni lei lo te chu kan sawi sual pheng phung loh nak ah. Tihsual atang en zir zel tur kan ni tih erawh hre reng ila hma kan sawn zel ang. Khawvel zau zawk han thlir ta ila, a mihring a zawnga lar ber mai Ronaldo te ngei pawh hi sap tawngah kher chuan lam nalh ber, thiam ber leh grammar dik thlapa sawi thin a ni kher lo. Chu ball thiamna lama a tiatpui Messi te phei chu sap tawng a thiam mang bik lo chu a nih hi. Keini ai thiam lo veleh chhawng hi an lo awm teuh mai hi a lo nia, Chuvang chuan kan thiam ang ang mai hi zahpui hauh lovin a tul dan a zir zelin i hmang theuh ang u. Number four, Learn fixed phrases. Hei pawh hi vedio hlui lo ena ngaithla tawh chuan kan sawi fo tawh thil a ni tih kan hre awm e. A awmzia chu tawngkam awmze nei hlawm awm sa hi zir fo tur tiin a ni. Hei hi phrase an tih chu a ni. Mi thenkhatin harsa nan sawi fo thin chu thumal awmzia chu ka hre teuh a. Mahse, awmze neiin ka remkhawm thiam thin lo, ti a ni. Hetianga harsatna kan nei a nih chuan i ngah nge mi remkhawm sa kan zir mai loh? Keini remkhawm chawp ngai lovin remkhawm sa fixed phrase tam tak zir tur a awm reng e. Number five, Enjoy learning English. Chhap tawng zir hi han enjoy hle phawt mai teh le. Ti hian han sawi kual ta ila. Ni tina sikul leh college kal ve thin si, lehkha a zir leh peih chuang si lo a ho hi. a hreawm thin duh ngawtin ka ring, mahni inhrem an ni ber hian ka hre thin. Matheih lovin test hun, exam hun leh result puan hun hi a lo thleng leh tho thin si a, lehkha zir aia thil dang tih duh zawkte tan chuan ni nghah leh lawm tak a ni lo ziah chu ni hi. Hetia kan pen kual chhan ber chu thil kan tihnah hian phurna leh thathona pawimawhzia lantir tumna a ni. Chuvangin, sap tawng thiam duha zir mek zawngte hian phur leh thatho takin I zir law law teh ngu khai kan ti ta sa sa. Phu loh ni leh nawm loh ni, thathona reng kan nei loh ni te pawh hian kan thil zir min thulh tir lo se a duhawm hle ang. Until next time, bye for now.